E whakatakariri ana pea koroua. Ko wai rā, ko wai rā te tangata nāna tātou i whakatōro. Hoi anō, kua tika, kua tika mai ngā wāhine kua haere mai. Kua puta te karanga, te kai tātaki. Kua tika te hau kai. Ki te au i a Pēni Hēnare i muri. Te tama tērā e Rima Hēnare, i Pema Pāremata mō Reipa.

Taupoko Tei Kakarama Tū ki te tipi o ngā matapae Moe haere mai Ā, tēnā anō koutou e te iwi koirā, koirā te pōhiri, ā, ā, Te Ātiawa. ki ngā iwi whakaeke, ki ngā mana, ki ngā, ngā tapu, ki ngā rangatira o te ope whakaeke. E karahiua ana tērā haka pōhiri e te kura tonu o tēnei takiwā, o te hau kāinga, te pōhiri i nā manuhiri tūārangi, i te toihau, i a Wayne Ngata, te Minita, i a Te Ururoa, ki te rā hoki au i a Doug Hauraki, i ngā, ngā, ngā taitama a Eri Mahenare, e haramai ki te whakarongo ki ngā kōrero whakamaumahara mō tō rātou pāpā, ā, me te huhua ake ki te au i a Eri Tangata Whiwhirangi, ēnei o ngā ururoa I okea e rātou te kāwanatanga, te iwi, Pākehā hoki, e rangatira ai tō tātou reo Māori. Kua tae katoa mai tēnei rā. Ki rā o Ricker Broughton anō hoki tētahi, ngā taniwha o te ao Māori. Anā te mata, kua tāia ki te moko. Wayne Ngata, tōna taha, ko Te Ururoa Flavell, nō a Ruka Broughton, Doug Hauraki, Mister Morris kei muri i a rātou. Ā, ko, ko, ko nā tamae nei, a e rima, pēni te mema pāremata, ā, me tana, tana māhanga i tōna taha, ā, e karahio ana ia i te waerea, ā, i te maioha rānei, tērā tikanga o roto o Te Tai Tokerau, ā, i te wā e whakaheke mai ana rātau. Ā, i runga anō hoki o ngā tikanga, te kawa o tēnei iwi o tātau. ā, ka hongi hoki i te tuatahi. Ka mutu ana te hongi, kua haere ki te noho, kua haere ngā kōrero. Ā, ki taku mōhio ko te kawa o te marae nei he tauutuutu. Nō reira, ehara i te mea ka tere tēnei wāhanga kao. Koinei tonu te āhua o ō tātou nahui Māori. Ka mēhia kia tīmata i te haurua i te iwa, ā, ka tīmata i te haurua o te tekau. Ā, kua tata tonu tātou ki te haurua o te tekau, kua tika tēnā matakite ōku. Ēnari kāre, kāre pea e roa, kua uru katoa mai te marea, kua rūmemene mai katoa ki roto o te arohanui ki te tangata. Ai, taetae mai ana nā te hunga whakamutunga e kuhu mai ki roto i te whare. Ko te kaipupuri i te mauri o tēnei whare, Ko, ko Karapuketapu, arā, koirā te tangata tuatahi e tū ana i te tatau o te whare, ki te whakatau i ngā manuhiri, ngā tini tāngata kua tae mai nei ki te whakanui i aua kaupapa e whā i kī rāu i mua. Āe, kitea nau tētahi o aku irāmutu kei te kuaha nō roto o te, nō roto o Waiohau, ko wareware nau te ingoa e mōhio ki tana pāpā. E, mā te kanohi tonu e mōhio ai koe nō wai ohau taua, taua tama, taua tāhae e kuhu mai ana i nāianei. Ehara i te tama pakupaku, ā, e āhua, e āhua rahi tonu te tipu. Engari he māia tonu te mahi a ngā tamariki kura i te haka mō te 15 mineti neke atu. Ā, he mahi nui tērā. Ā, ahau ka tū i runga i te papa whakatū waewae mō te 30 mineti, ka haka noa iho au mō te rima mineti ka pau taku hau. Anei rātou tū nei ki te haka mō te 15 mineti, e tutuki ai tērā taha ki ngā tikanga. Ā, kia hoki ake anō ahau ki te āhua o ngā rangatira o te ao Māori i kuhu mai ki roto i te whare. Ko te rongo kōrero noa, ko te mea i takaroa, ko taku whakapae ko Wayne Ngata, engari i te hē tērā ōku whakapae, ka aroha, aroha mai ki a au Wayne, engari ko te āhua nei nā nā tohu huarere tonu i takaroa ai tētahi o ngā rerenga mai o te taitokerā. Te kāinga hoki tērā, te whānau o ngā hēnare. Nō reira, i te mea, i te kawea mai e rātou te mate, te mate o tō rātou pāpā e rima, he tika tonu kia tatari tātou kia tae mai taua whānau, nē, i tērā tikanga o tātou o te Māori. Mēnā he mate kai runga i te tangata, me whakatauhia. Me whakatauhia, he tapu hoki. He mate kai runga i te tangata, he tapu tērā, kawea mai ki runei te marae, kia tangihia, kia mihihia.

E pikipiki maunga tāngaengae, e pikipiki pare tāngaengae, kai o ngā tāngaengae, kai o ngā tāngaengae mō ēnei taonga tāngaengae. Tā uora, tā ua ariki maua kai te mano ora o tēnei tau au. E uru ora! Ko te waka uru ora ki te kau nunui, ko te waka uru ora ki te kau uraura, ko te waka uru ora ki a Ranginui e tū nei! Ka uru ora ngā atua, ka uru ora ngā tāngata, ka uru ora ngā kōrero, ka uru ora ngā wānanga ko te whakauru ora ki te kaunuunui, ko te whakauru ora ki te kauroaroa, ko te whakauru ora ki a Ranginui e tū nei. Anei rā te mihi ki a koutou, ka uru mai ora ki roto i te puka o to tātou piringa ware. Nau mai, ara mai e ngā mātāwaka. Nau mai, ara mai e nga mātāwaka o nga aue wā, e nga au tuatoru, ara mai ki runga i ta au tua wā ki te wakapiki atu ra te kaupapa i mū te aroaro o tatau. Ko tino ra, huri atu ki a ratau, ki a rātou kua takatakahia atu ra ki te ara wairua. Kua tino rā, huri atu, ā, ki Ngāti Maniapoto, Ngāti Hikairo, ā, moe mai tērā rangatira, i muri i te kēmara rā me tōna mahi ki runga, ki roto o te karere, ki roto o te kai. Nō reira, Anzac, maumau koe ki te pō. Maumau rā koe, kōrua ko Mauriora oki. Rātou e maumau rātou kua ngaro atu rā ki ngā ki a rātou. Oti noa, tēnei rā tō rā kua haere, kua haere ki tua. Ki tua ukiuki, ki tua manomano, tē oki mai ki ngā ki a tātou. Nō reira, Koutou o te pō whakangaro. Haria mai o koutou tini aituā. E tiki kapakapa atu rā ki runga i a Ranginui e tū nei. Koutou e kawea mai ngā mahara o rātou. Ngā mahara o rātou, ā, Ngā mahara o tērā rangatira o te Whare Tapu o Ngāpuhi, e Ngāti Hine, tēnā koutou e haere mai o koutou pāpāpunga ki a tātou. Pēnei koutou mā te whānau. I kōrero au ki tōku pāpā a Ihakara, ā, kei konei tō tūpuna i te wā i kōrero rātou e ngā, ngā tōunga o tō tātou ao. Ā. I moe tō pāpā ki tērā kokonga o te whare, tō tupuna, a Tā Hēmari, tā, tā Hēmi Hēnare. Ko tino, ko ia o rātou, o ērā reanga, i whakatakoto te kaupapa o te kōhanga reo ki roto i te puku o tēnei whare. Kei konei tō tupuna, kei konei tō pāpā e ruka, Kai konei a Te Tihi tū mā, kai konei tū Henari tū Whāngai mā. E rare ana. I whakatakoto te kaupapa i ora ai tō tātou reo rangatira. Tō tātou reo rangatira. O tino, e tomoho tātou, rātou e whawhai ana mō, mō tō, tō tātou reo Māori. Ā, ko te tau 1972, ā, i haria ētehi o tātou ngā Māori i tētehi pitihana kei muri te aroaro o te Whare Pāremata i aua wā. Ā, mai tērā i te whanake mai i tō tātou reo, ā, te rā o te reo Māori. He rā kotahi anahe o te tau. He tino rā korea te tīmatanga o Te Wiki o te Reo Māori. Ko tino ra, koira ki ta te Pakea korero ko te wiki o te reo Maori anahe, otia no ra kia kei te mohio tatou kei te korero te reo Maori ia rangi ia rangi o te tau. Waihora era whakaaro mo te ture, otia no ra he rereke to matou tinga o tatou te iwi Maori. No rera haere mai koutou ki ringa whakapiki, whakapiki te kaupapa. o Te Wiki o te Reo Māori ki te wāngai atu tō tātou reo rangatira, ā, ki ngā matua, ki ngā mātua, ki ngā pakeke, ki ngā whaake. Koinei te kaupapa o tēnei wiki, o tēnei tau, o mātou ki te whakanui atu rā. I rangona atu au ki runga i te kai inā pō, ā, ko ngā moemoeā o Tainui waka. Mai te tau 2050, Ā, waru tekau ōrau ngā tāngata o Tainui ki te kore o ō rātou reo Māori, ō tātou reo Māori. Nō reira, koirā tō mātou moemoeā. Nō reira, nau mai, haramai e te Toihau. Nei rā te mihi. Nei rā te mihi mate atu e tētē kura, aramai rā e tētē kura. Nō reira, nei, nei rā te mihi rawa atu ki a koe, Wayne. Te piki atu ki runga i tērā tau mō te Tauhou o tō tātou Te Taura Whiri i te Reo Māori, tēnā koe. Tēnā hoki koe e te Minita, ā, te Minita i whanaki ngā moemoeā o tātou te iwi Māori, ā, te taumaha ki runga i tō whakaiwi, e Te Arawa waka, nei rā te mihi. Nei rā te mihi. Ko te North Kare te kūmiaro, ā, ko tēnā te kaupapa tō tātou reo Māori. Hoki atu ki tērā koki kōrero a Tā Hēmi, Ā, ko te reo Māori, te mauri o tātou, te iwi Māori. Nō reira, ki a tātou e huihui mai nei, ki a tātou e piki ake, hāpai ake, ka reo atu tēnei kāti kaupapa o tō tātou reo. Ehara mō te riki, mō te wiki, mō te tau. Mō te tau. Nō reira, uri atu ki a rātou kua rukuruki hē atu rā ki Rukutaipō. Rātou e whakatakoto atu te kaupapa o tātou e kawe o rātou moemoeā te oranga tonutanga tonutanga o tō tātou reo mā. Nō reira rātou ki Rukutaipō rukurukuhia atu rā e kokore oki mai. Koutou te pō huri atu ki te ao kia tātou i kawea mai tō tātou kaupapa o tātou te reo Māori, o tātou te iwi Māori i wānake mai rā ā e ngā tau kei te haramai. Nō reira tēnā koutou.

Ara mai i roto ka kōhari ahi hei hei hei. Nō reira ka kōareare tatau, matau, koutou i ara mai ke raru i te parera o to tātou maunga o Pukeatua e te wai inu inu o Waihuku kua keke mai nei ki rungi to tātou marae ki roto i te puku o to tātou Whiringawhare ara anui ki te tangata a, na nga poropiti e rua Te uti rau ako tōu, i takoto tērā kātū kaupapa o tō tātou piringa whare. Nau mai, haere mai, era! Kāti, ko Kura Moeahu tērā, te kaikōrero nāna i whakatuwhera ngā kōrero ki te taha o te hau kai. Ka rere manu ki uta, ka rere manu ki tai. Ko Ruakere Hong tēnei. Ka rere tā Angawanga ka tieke tī, ka tieke tā. Tenei au e te motu. Ko te kī mai a te ao nei kia oa atu ōna ara ki te rangi au tīnā. Ara mai i te taonga. He taonga kimi nāku ki wea e taonga kimi nāku ki te whakarau roa, ki te marangai roa, Ki te māuru mārakiraki ki te mātongatonga. Kia ora ina tūmata o takapou tēnā te takapou ka ora he takapou taonga. Koia e rongo o kairi ake ki runga turuturu o whiti whakamaua kia tina. Tina. Hui e! Taiki e! E te taonga ka kuhu rā ki roto ki te ware i te rangi nei. Ko te reo Māori nei ka rawa atu ki runga. Ka toru tekau tau te hipanga atu i te kīnga o tēnei whare i te tangata i te tūnga o te Komihana o Waitangi i te wā ka wākia nei ko tēnei mea te reo Māori ki te motu, kī pai te whare i te tangata. I tōna huhua i te kōrero i te wawata i te tūmanako mō ngā tau kei mua i te aroaro. Waru tekau rā mā rima te tau, nō muri tata mai ka puta ko te pūrongo Kaara rā nō ko Te Taura Wiri i te Reo Māori. Hei tauranga rā anō mō tēnei mea te wawata te tūmanako me ngā kupunu nui nei i utaina ki tēnei whare tonu. I te tika te kōrero nei, mō tēnei kōrero kāre e tawhiti atu i tēnei te ngutu tangata i tēnei rangi Ko te reo te mouri o te mana Māori ka tika i tēnei rangi ko te whakahuatia atu i runga i a tato. Ami i runga noa i tēnei te huinga o te whanau henare me tēnei mea te pātai He aha i pēnei ai te taimahatanga o te noho kāpene mai i tō koutou whānau i runga i ngā take huhua o te wā mō te reo Māori anō te take? Tahi whakatupuranga kā rā anō ko tērā kōrero. Whakatupuranga anō ko te toi hou rā i roto i Te Taura Whiri, otirā te kaiwhakahaere tuatahi o Te Taura Whiri i te Reo Māori, e rima e, e moe. Ka kīa atu kia moe engari anō ka maranga ake i roto i ngā whakatupuranga e whakaari mai nei. Kei runga i ngā pokohiwi tēnei mea te taimahatanga o ērā o te wawata nui i takoto ki te papa o tēnei whare i te 30 tau ka ipa. E Pene, ko te kite atu i a koe e hoki ngā maara, I runga anō i ngā hui nui o roto o Pōneke ko te kite anō ko tō matua, ko tōku ingoa mōna ko Te Arewhana. Ehara i te mea nā runga i tōna rahi, ehara i te mea nā runga anō i te roa o tōna ihu e whātoro atu ki tērā kaupapa, ki tērā kaupapa. Engari anō ko tōna roro e kore makere atu tētahi kōrero i a ia. I runga i tōna wā ka whakatere atu ko te pukapuka te pātaka kupu, engari anō ko ia te pātaka kōrero o ngā iwi katoa nei ki te motu. I rahi ake ai ia roto i ērā kōrero nō reira i tika anō tōna tuitui i te iwi Māori i roto i te reo Māori. Ka mihi nei ki te whānau Hēnare e taki mai i tēnei taimahatanga i te rangi nei. Ehara i te mea he taimahatanga kia totohu tō tātou waka. He taimahatanga kē e punga ka tau ki te whenua e kore tō tātou waka e pōteretere i runga i te tai nunui. E kore e pōteretere nei i runga i te autai tangata e pari nei, e pari nei i tēnei ata. Nō reira kua tū i roto i tēnei kōrero me te mihi nei ki tēnei te ekenga mai o te tai, Tai Tangata, Wayne, ko koe anō tērā te whakakīkī i te wāwhārua nui nei. Ēngari, kua roa tāua i noho i raru i a ia me te kite i te tauira. E te Minita, me te mōhio ko tō taonga anō tēnei, i te rangi nei. Ko koe anō ko tēnei mea te hāpai i te hoe urungi o te waka kia hāngai ki runga i te ara e tika ana. Nō reira, kua kutukua atu ko ia kē tēnei ki a Moe, engari anō, arā anō ngā ringaringa e tika ana ki te hāpai i tērā hoe whakarerena. Nō reira te uru roa, tēnā kuhuna nā ko tō whare i te rangi nei me tērā kaupapa i waihotia rā i roto i te 30 tau i runga i a koe i te rangi nei. Ka mihi nei ko te Komihana hou nei, otirā tuaruahia nei te kuhunga ki roto i ngā tūrunga. He whakakīkī nei. Kia kore te wawata e mahue e rere i te hau, engari ka tau ki runga i te whenua takoto, tau pai ai i roto i ngā tau kei mua i te aroaro. Nō reira, nau mai e rarau e te ware, a tukua te kōrero ki a rere e kore te kōrero e mutu. Ka puta i te whare i te rangi nei, ko te mihi nui ki a Erima kia puta me te reo Māori nei kei te ngutu ō tātou ngutu i te roanga o tēnei rangi, i te roanga o tēnei wiki, te wiki o te reo Māori 40 tau.

Ka kitea atu te tauira o te waiata e kōrero rā mō te waka e haere ana i runga i te wai. Ka kī atu ko te aroha anō te punga, ko te tika ko te pono, ko te hoe o muri. Ko tēnei mea te rangimārie, te tata, nei ka raru te waka, koia anō te mea e whakatika nei tōna haere. Tīkina atu ko te tauira o te waka e rere nei. Tīkina atu ko tōna tauira i runga i tēnei tangata, otirā, o tōna hua, o tōna taonga, kia puta, kia tere, i runga anō i ngā tai o te wā, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. A Korua Kerre Hond tērā, nō Taranaki whānui, kei kōrero mō te iwi o Te Atiawa, nei te whakautu a Ruka Broughton. Wā o te rangi ko te wā rau tēnā i tae ai e Tonga i runga i te tai whaera. Nā te kā wī tara i waewae te wī taia ki te rangi ka kikiwa kei runga taia mai wiro ki wī te kaiwara. Taia mai miro ki roto o tōna ware ko kia kī ake ai koe He mo kī atu rā ka wera mai i a Ripe He Ripe e tira ara mai nōna ki runga o te roro ka roko uina atu rā ki te roro o te ware. E rima ko koi tena. Ku kawea o wairuetia mai nei koi, i tomokia e koi ko tenei o nga ware. Ku miia koi e te paepae tapu o te aukang. Ka ono atu ki a koi e kui e takoto mai ra i roto o te waka to ea. I raro i te maunga la la. I a Maungārangi, i tō awa i a Ōtara, i tae ake te kaurangi a Iritana, i tae atu hoki a te kai whakaere matua o, o te koanga ki a koe, ki tangi i a koe, ki poroporoakina koe. Ko koe te kaiwaka ako i tō marae i te rere. I whakatauiratia e koe me pē te kōrero Māori kāta i ka rua ko ngā tikanga o runga i tērā marae. Ngāti Ngaere, ko koutou kei te tangi, ko tātou kei te tangi. Haere e koe. Ka tūngaro atu i te tiro a Ngāngakanuiarangi mamao ka taka atu ki tua o Nukutaurua e kore a muri e okia. Ngāti Ngahere ki tīkina atu e au ko tērā o ngā whakatauki kōrero e mea ana e uru kai ka tea ki te ngahere. He uru tangata ki ta pa. Ka whakamāoritia e au te tikanga o tērā whakatauki ka pēnei te whakaari mai kia. Ko te take ena o tōpū ana tērā rākau i tawetawe o te ngahere o te wā tapu nui a Tāne he pēnei, he pāpaku nō ngā paiaka o tērā o ngā rākau. Ka toro pāpaku nei ki roto o Papatuanuku. Koirā i noho tō pū noho rōpū ro noho whānau noho uru. Hai tērā rākau ka tīkina atu tērā whakatauiratanga e ngā mātua kātahi ka whakaritea tātau te kaupapa tangata ki tērā o ngā rākau matua. E rima e te whānau, hai e rima. Hai konei mātau kei ō koutou tātā. Ko koutou ka tangi, ko tātou ka tangi. E tika ana te kōrero a Ruakere. E tika ana te kōrero a Tapae. Ko tō pāpā i te wā i a ia, he uri rangatira, he uri ariki. Ā, e rongo ake ana ai. Ko koutou tupuna a Taemi, moe ana i tēnei kopa o Tauhara. Katoa ngā taniwha o Te Motu i taetae mai rātou ki konei ki Wānanga Jia, Tapuwae nui, a Tapuwae rangi, a Tapuwae tiritiri, o Matahi Otirā, te horonga tonutanga o tō tātou reo. Hei te kitea, hei te kitea, i te wara tapu o ngā pui, mai i tō tupuna i a tau, ēnare, e kei o, ki tō koutou koroeke, ki a Tāe Emi, e tae rawa ake ki tō koutou pāpā. E kei ō i roto i ngā whakatupuranga ki a koutou. Pēnei nā mai, nā mai koutou, e tika ana. I au e uri aere nei, kei uri aere, kei kite atu au i a koe, kei wērā koe tā pira nangata. Ua kei konei koe. Kei konei koe. Ngā kōrero, ngā hekenga i roto i ngā whakapaparanga kōrero, e koro. E te tipua, mate atu e tētea kura e tika ana tērā kōke kōrero. Whakawāteangia a koe e rima, ana i te mea tuono. Ka mai rā Wayne, ko koe tēnei, ko koe tēnei, ka tika oki, ko wai ke atu, e te kite atu kau, ko koe kei tēnei, ko koe te toi au i tēnei wā, ko mātou. E ringaringa e, e wāwai noa e wai kai mai. Tēnā rawa atu koutou te tae mai. E te tini, e te mana. E ngā tari o te kāwanatanga, tēnā koutou. Michelle, tēnā koe. E te puni kōkiri. E te kite atu au ki a koe, e te rangatira. Ko te tari toko i te ora, me koutou katoa ngā pirīmana koutou. Ka whakaaro ake koutou e ā te take kāre au mihi ki tēnei tā, aku au tēnei. Oi ana koe i tēnei tā. E ana koe i tēnei tā e ruka. Arau pirangi kia haere panu noa e o mai. Haere kuri mai te wāna a Ērima. Me te kai whakahaere matua o te koanga reo me tō tātou kuia Iritana. Ā, me tō tātou. Minita Ataurua, i kī ai rā i tōna kōrero, Ko te whatitiri ki te rangi, ko Te Arawa māngai nui ki te papa whenua, mai make tū ki Tongariro e mihi ake ana. Me te aroha ake, ki te ngaronga atu o tērā o tātou o Mauriora. Taku tūnga atu i te marae, i roto o Mātaatua, Ina tae rā me ake au. Tekau mā toru te pā ake te pakeke o Mauriora kātahi ka ria atu ai a Kawaanga i a e wai, e te uko o te rangi, Hohepa, ki tō tātou reo. Ka mutu, ka wiriwiri, toko nui, toko maha, toko pae te unga. Ka karangatia e Ngari Tokoiti ka wiriwiri. I wiriwiri a Mauriora ka tae ka wāngai a Māngātia ki ngā karakia ki ngā whakapapa ki te ōunutanga i kīia iho ai ko Te Arawa tērā. Mārama tonu atu ai a Kaa kua wiri āre ai te kaupapa kōrero ki Wētāhi e hia te whakairo i te takiwā ki te kupu kōrero āngai pū anō nei he koroeke e takoto mai ana E ri anei runga i te pā tuatawa ara. Koia te mātāmua o tō mātou reanga mā koe ki aku. Ka ngaro atu nei e ai i pēnei e rima kotau te hunga mārama. Ka noho mokemoke rā te motu. Mā Ringanui kei konei koutou e ngā mokopuna. I matakitea. Me pēora tonu ai tō tātou reo i roto i ngā tau kei mua i te aroaro. E te unga mōio, e te koroeke o tēnei whānau, e Tā Emi mā, e kara,

Nei te ara. Tuarua, e au ki koe i waka nō tuarua i au ki runga i te kōmina, te taura wiri e hoa i reira i te rātana. Waka tei te tānga mai o te tono a tēnei na ka iruka, ara mai koe ki ai kumi, ai kai wiriwiri ki runga i te kōmina. Ha, i reira au i te tau, kotahi mano e iwa rau, e iwa tukau mārua. He rau e kūraku ana. Kātahi ka mea mai e tana tari kia aku mutu koe. E! He rua wiki ki muri. Kātahi ka mea mai, Aho kau me nō atu koe, ki te ēpeta mara anō. E awa wai e atu. Ko neke tae. A me neke ngā kore. Nō reira rā, kei wē te pirihimana rā o mua, a Luke. Mea mai e ia, Kia ao ka ao, kaua ko koe. Ko tētehi wao rare e, e ruka, oh, ko Tueru, e ruka. Kaua e tino whakataimahi i ngā kōrero, me kimi āhuatanga whakakata. e ara koe i te koroua. e tika tā. Ngā rea o, o ēnei rā, tēnā koutou. Ngā, ngā kura kaupapa. Atatū atu ki a tātou anō. Ko Rai ngā kōrero a Ruka. Kāti i konei kei te kimi atu au tōku iwi. Anei rātou. Ana, kōti i a koutou ngā kaiwhakamārama Māori te whakaako i ā koutou tāngata o ngā tari kāwanatanga nei ki te waiata.

tētahi kuia o Te Whakatōhea i mate i ngā rangi tata nei, ā, me tana whakakata i te iwi mā te raweke i a Peeni Hēnare me tana rōpū tōrangapū a Reipa. Nā rātou i takaro ai te tīmatahanga o tēnei o ngā hui. Ā, koirā hoki te āhua puwairua o te Māori. Anei a Peeni Hēnare. Kāore mai i moana i pikopiko i whiti te niho o te tupoa whakatetea. Kahore te tangata i karanga i a koe kua riro nga tāngata ki Wīwī, ki Wāwā, ki Pūpūwāhie, ki Wāhiekore. Ki taku matua e kī a Te Ngarangara e kī mai nei e kāre au he toa he katoa ahau. He rākau whakawhana ka rongomānia ki te kāwhia ka mau ki te tītī pārāwanga. Kōhiti atu ana ki tāwāhi ka tangi mai ai taku, taku, take, taketake. Mā wai rā e karanga mai? Ko ngā kauri tūpatapata o Rangiaowhia ka tere te tai tapu tu ana te whakaara. Ko tāna ukunga ko parawhenua mea, ko wai hoki ia i kauria mai i te taratara o te kuru nāna i whakairo ai te moana tihehe wā mauri ora. Ka kapohia ake ahau i te kupu kei roto i taua karakia. Ko te parawhenua mea koinei tātou e kite atu ki te ao nei. Ko te ao kikokiko, ko te ao matemate. Nā, kua whakahua mai tō tātou whare i ngā tini aituā o tēnā maunga, o tēnā awa, o tēnā kāinga o tātou. Ka whakakotahia i tēnei, i ngā aituā maha. Ka tukuna atu te reo tangi, te reo poroporoaki atu ki a rātou kua ngaro atu ki tua o te ārahi. Nō reira, haere atu rā koutou katoa. Haere atu rā koutou, kia whakapiki atu rā koutou ki te whakamaunga kekete e kekete mai ai te kekete, e ara mai ai te ara. Ka takahia atu rā koutou ki te rua o Tātokorau, te huarahi i heke ai a Māui ki te pō ki te alu mātao. E Pāpā, e ko, e rātou, anā, kua waha mai nei e tōku tuakana a Anzac i te ata nei. Ka tangi tonu tēnei me ngā hoa mahi o Whakaata Māori. Anā, ko tātou katoa te iwi Māori e tangi nei. Haere atu rā koutou. Ka whakaaro ake mātou o Ngāti Hine o Ngāpuhi. Ki te matenga o Pāpā, ana, he parawhenua mea. Kua kite i ngā tini aituā ki roto tonu i a mātou o te whānau Hēnare, ana, tae roa ake ki roto i a mātou o Ngāpuhi. Nō reira, kei te auē tonu tēnei, kei te tangi tonu mātou, otirā tātou. Nō reira, kāti ake te wāhanga ki a rātou. Ka whakaaro ake ahau ki ngā kōrero me ngā kupu kei roto i a au o Ngāpuhi. Nā, aro atu ki te kaupapa o tō tātou huihuinga i te rā nei, ko te reo te take. Nā, ko tō tātou kaupapa ka whāngaihia te reo Māori ki ngā mātua. Nā, te, i āianei nā ka rongo atu ahau i te reo o tōku pāpā e mea atu ana, anā kei roto o Ngāpuhi, ehara i te mea he whāngai. Kāore, me hūhare te reo Māori ki ngā mātua o te kāinga. Kāti, mai nā tāku e mea atu ana ko te ātaahua o tō tātou reo Māori. Ahakoa ko wai, ahakoa nō hea koe, ka āhei koe te whātoro i te ātaahuatanga o tō tātou reo Māori. Nō reira ki tō tātou kaupapa ātaahu, ka whakaaro ake ki ngā kaupapa kōrero e pā ana ki te hui taumata ki roto i ngā tau 80. Anā, ka tukuna atu ngā mihi ki ngā whāea, ki ngā kuia, ki ngā mārei kura kei roto i a tātou. Ahakoa ko ngā waha, ko ngā ingoa kua wahaina ki roto i tō tātou whare, anā, Ko ngā whatukura. Ka whakaaro ake ahau ki roto i ngā pā harakeke o te kāinga, ko koutou rā tērā e ngā wahine, e ngā toa. Kua kōkiri nei tō tātou reo ki ngā taumata i wawatahia ai e ō tātou mātua, e ō tātou tūpuna, kāti ki a tātou. Ki a tātou katoa tēnā koutou. Ka tāpae au ki te rongo atu i ngā kōrero e pā ana ki a Pāpā. Ōna mahi katoa, ōna tapuwae ki runga i te mata o te whenua. E te Pāpā e Ruakere, e kōrero ana mō te Arewhana. Ko tētahi atu āhuatanga o te arewhana, he mea mataku ki te kiore. Anā, ko ngā kiore, ko ngā kiore kei roto i a mātou o Ngāpuhi e mataku ana a Pāpā. Ka tere wawe atu ki roto o Pōneke te kai i ngā take nui o te ao Māori. Engari, kei te kāinga tonu ko ngā kiore e teretere haere nei. Kāti ā taihoa ake nei, Ka kite i tetahi arefa nei, hara i te mea moehi nei te kiri, hara i te mea he mataku ki te, ki te patu atu i nga kiore e te re nei. Kati, mo nga maharatanga, mo nga korero, mo nga whakaaro i utaina mai ki runga i a matou te whanau Henare, otira matou o nga pohi o Ngati Hine. Me kaua tātou e pōhēhē, āe, ka mea atu he arewhana nō roto o Ngā Puhi. Engari a Pāpā, ka tau mai ki runga i te maunga o Hikurangi e noho mai nei. Kai roto i o mātou whakapapa, ka tuituia ki roto o Ngāti Porou, o Rongowhakaata. Huri tu atu ki runga o Kahurānaki, ra, kai roto o Ngāti Kahungunu, Nā, ka tuitui anō a Pāpā ki roto i tērā pākau o te ika. Ka tau iho ki roto i te awa nui o Waikato e tere nei. Nā, ko ngā rārangi Kīngi, ā, ka āhei e Pāpā te tuituia ki roto i a rātou. Nā, ki roto i a au nei o Tāmaki Makaurau, ko Ngāti Whātua tērā. Nā, te kuaha o te whare tapu o Ngāpuhi e kīa nei. Koina te rarahi a Pāpā, koina te roroa a Pāpā. Nō reira e harikoa ana kua tae mai mātou Kei roto i te poho o tō tātou whare. Kāti, ka waihona ake ngā kōrero o tēnei wā. Ka tukuna ngā kōrero ki tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Haere atu rā koutou e ngā mate, haere, haere, haere. Āpiti hono tātai hono ki a tātou e hui tahi nei. E ōku rangatira e te pāpā e uruka. I te rā horoi i ara ake ahau ki roto i te tāone nui o Amerika. Ka piki ake ahau ki runga i tōku hōiho, ana, kō atu i te rua 28 haora ahau ki runga i te hoiho tau au ki roto o Aotearoa i te ata tonu nei. Koina te take e tōmuri mai ana tēnei koretake. Kāti, ko te mea nui ka hoki mai ahau ki roto i te reo o tō tātou kāinga. I a au ki roto o ngā tāone o Amerika, rawa au i rangona atu i te reo o taua whenua. Nō tātou hoki te waimarie. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Koirā te whakautu a Peeni Hēnare ki te whakapae a Ruku, nāna tātou i whakatōro ai i tēnei rā. A Peeni hoki i rongo koutou, i waiau me ngaia, i karore haere ana. Arā, unuhia e mua waka i roto ake tāne Māroto ki te waiao ki te ao mārama, e rongo whakairi ai ki runga. Torutoru a Uti waka maua kia Tina. Tina. Huie. Tae. I tenei wa ka uri te te rakau korero a ki to tatou kai wakarite tena koe a Judith tena koe te aute. Thank you.